Aw le, zan tun tumah chuan in Pu Sumeona kan rawn kawm leh dawn a, a vawi thum nan a ni hian in ka hnathawh te nena in mil vak si lo va, ka sawi tawh lo mai ang i a rawn ti a, ama erawh chu keimah ngei pawh hian in ka ngaithla chak a, tin lo ngaihlatute in lo ngaihthlak chak ve ka rin avangin ka zawt lui a, chuvang chuanin Pathian ropui nan min hrilh dawn a ni. Tin, ani hi kum lamah pawh a la upa vak lo a, kum sawmthum chuang chho zen zawn a ni a. Ani hi tun hma lam chuanin ah ram te vakin a chhuna zanin ramhnuaihte a kal nasa ve em em a, thil tawn pawh tam tak a nei a. Chu chu he a thil tawn mak tak tak te hi a ni ngei pawh hianin Pathianin min koh a rawngbâwl tûra min koh a duh avângin thil mak tak tak min lo tawn tîr a ni ang a ti hial a ni. Chu chu tûnah ka rawn sawi zawk a ni e, amah kan biak hmain. Pu Sumeona ni em maw? Aw, a ni e. Eh hei, a hmasain hun chep i hun chep tak kârah inkawmna hun ṭha tak te min pe leh a, ka lawm khawp mai aw umm mahnia kan inkawm namasa ah khanin ah thil thil dang tawn ngaihnawm tak tak tawn tam tak ila nei niin ka hria a kha kha hei lo ngaithlantu lam atang ten ngaihthlak chak lehna ah phone leh ah bel leh kawm leh rawh tih thu te ka dawng a tawngka ngei pawhin chu chu Kei ngei pawh hian ka ngaithla chak a, khawngaihin min hrilh leh ta che khang i thil tawn te kha. Zawhna a i tawng laklawh lai zawhna a awm leh kan la inzawt leh anga thil hriat zawhna a awm ten min han hrilh leh ta che. Ani tak chu hei ni e a thenkhat hianin e tam tak hi chuanin hrethiam lo te hian awm a Pathian rawngbawla kan han kal hnu te hianin tia ang han ngaihthlak te hi thenkhat chuanin kan ngam tlak tak tak te hianin a i Mawi lo anga te hian han ti mai thin a, a mai rawh chu i ni e, ka ngaihdanah chuanin ka ngaihdan ti ila. Tun hma kan testimony thil a nia, i Lalpa min hruai chhuah hma chuanin i mahni duh duh dana tal kan nih avang hianin thil tam tak pawh hi kan tawng a ni a. a thil rapthlak tak tak pawh kan tawng thin a mahse Pathian khawngaihna a tuna Pathian ropuina tura thil ka lo tawn ka tana bel ruat ka tana thil lo hun lawk ni te hian ka ngai thin a chutah chuanin zan inah pawh hei thil kan han sawi dawn hi Pathian ropuina tur ni sela a chhanzio heng ka thil tawn avanga Lalpa min hruai chhuahna testimony ropui tak tak a ni tih kha a hmasa khanin a kan sawi lang duh a, chhan chu a hma a an sawi atang khanin min lo kawm tawnah khanin thut min hrilh ngam tlak ten min han hrilh te kha an awm avang khanin min han ven thawng min han veng thawng ve deuh a niang chu maw? Tih kha tiang te awm avang khanin kan sawi ve duh a, thil tha lo kan lo tawn ata thil tha min hruaitu Pathian a ropui theihna tur hian a ni tih kha min lo ngaihthlak sak ula kan ti maw le? I ni e, a thil han tawn tih chuan mahni khan ka sawi deuh nual tawh a, sawi loh tam tak pawh hi ka la nei a, sakap thin Kan ni lo va, ram vak nasa ka ve zauh zauh kan ni a, sa hi a tam tawh lo avang hian kan hun lai angah hi chuanin i chuti rual chuanin kei hian ram vah ka nuam ka tihzia chu ka lo sawi tawh tho a, hma pawh khanin ram hi ka ngaina em em mai a, i a hei Khua har lung a leng han tihte hianin thenkhat zai mite chuan an han zai a thla eng hnuai a, keirawh chuanin ram hnuaia eng nge thingzarah thu ila zan amaw, chhun tlai amaw, zing amaw ni sela sava han hramte ram A nungcha han hram ri ang te hian ka lung min len ka ti thin a. Chuti ang deuh chuanin ram hi ka ngai na a, ramah hianin keimah zawnah pawh hianin hlauh hi ka nei ngai lo reng reng mai a, nuam ka ti em em mai a ram hnuai hi. Chuti ang chuan chuti ang khawpa ram ngai na mi ka nih takah chuanin ka vak nasa a khaw mite pawh hian an hre khawp ang. I Chutah chuan ram han kal chiah hi chuanin mihring chen ve lohna hmunah hian cheng an lo tam khawp mai a maw? Chu chu i thil hrang hrang hi kan lo tawng ve a ni a, ram mi kan ti mai a niang chu maw? Ka han sawi chho ang a, ni e, han sawi dawn zawh chuanin eng eng emaw ni hi sawi tur a tam mai a, thil pakhat, tumkhat, sazuk phai kawng A kan sazuk phai kawng kan ti mai a kan khua i hemi tun hma chuan a tun enge bazar kal nan te paw'n khulam phai bazar kal nan te paw'n lo hmang thin a ni ta maw a hei a hmun hi dik tak chuanin tun hnute hi chuan sawi leh hi nuam chiah lo a hmun hma te hi zep miah lo chuanin Miten huan ram an lo nei tawh thin sia kan insawi thaihna te hi a ni mai ang a tih hi ka ngaihtuah thin a, ka hlau ve deuh a hemi kawngah hi chuan min lo hre thiam la ka duh khawp mai a chuan chu Nangmah khanin sawi awm i tih chin kha i khatiang sawi awm leh mi hriat atana lo nuam lo tur ang chi te kha chu sawi lo sawi lang kher lo mah la nangma'n awm i tih chin kha sawi sawi rawh. Aw, ni e. Chu, ni e, i rawn sawi ang chuanin, tunah chuan chung ka tawnna chungte a chung a hmun lai tak ni lo a chungte chu huan an nei dep dup tawh a, a awmna lai vel chu ka thil tawnna hmun khat lai phei chu chu ngaw chu la ni thauh a maw? E, Sazuk phai kawng a nia, kan ti mai anga Sazuk phai kawng ka ti mai anga. Lui kamah hianin tawitaw Toitorah tlan sakhi zuk chuan ka tum a nih chu maw? Ka zuk chang a, ka zuk. Ka zuk chang kha a hma te pawn sawi a lo awm tawh kan khaw pasal tha pakhat phei chu a chan laiin a channa kung an sawi chiam mai a tih te kha chu chu a lehlam chiah a karah kawr a tla a, lehlam chiah chuan toito tho a awm a. Chu erawh chun ei lo avang khan he lama min ei avang khan ka chang kha nia Chu chu lai hmunah chuanin i a sawi chiam mai a, a chana kung hi a lo sawi chiam mai a tih te kha ka hre tho a, mahse ah khati ang kha ka tawng tawh thil na tho chung khanin ka hlauh enah hian ka en vak la a mi sawi ve kher dawn hleinem ka ti thin a ni. At bakah ka thisen hian hlauhna hi nei vak lo ka tih tawh kha ram ngaina mi ramah hian hlauh ka nei lo ka lo tih tawh thin kha maw. Entir nan hei rul chuk han tih ang te hi chu hlauh a hlauh loh thei a ni lo va, thil pawi a ni a, i khang te kha chu kan enge hlau lo i hlau lo rul in enge tih ang lampang chu ka sawi dan kawng zawng ni lo maw, i ka tih ang zawng kha chu ni lo a. Chuanin kan sawi chhun zawm leh mai anga Chu laiah chuanin Toitorah hi sakhi hianin a tla na chu chu tlai dar thum velah hianin dar thum a la ri lawng hma deuh hlek khanin i chana vel kha chu siam ngai lo khan ama kungah khan a dang kha ting tuai te te ni vang khan chan a rem si lo a, pik deuh pik deuh han ti ila a hnuai chu thel leh deuh sun bawk sia maw? Khatiang kha ngaw leh bua deuh reuhin englohna chin angah te hian a nia. Chutah chuanin a kung ahang ka chang mai dawn avang khanin Trunk te han dawh kha ngai lo a chuanin Muangchangin a ka chhuk thlang a ti hianin ah channa remchang deuh te pawh la awm mahna ang tih khanin i kan kal hma deuh hrim hrim a. Ah dar hnih leh chanve bawr awm vel dar thum rik tep dawn vel hian ni tain ka hria ka kal thla mai a hma deuh hlekhan chuanin ka thleng thla a i Mei te kan zu a ti khanin kan chawl khaw muang a ni a, chutah chuanin tlai ni tla tur pawh hi a eng deuh suar suar tawh, chutiang vel chu nia i ka hma ah hianin ngaw chhah ve dup mai hi awm a, a mual lehlam chiah kei ka awmna mual kha chu mual mawng lam hret a nia ka phei mual kha a kang leh hret a nih chu maw a ep chiah a nih chu ka ep chiah mual lehlam chu Chutulai chuanin ka thu kha tlai lampang a ni tawh dar li chho vel a ni tawng a, khanglai khan khu a thim hma deuh a, i eng nge a thim hma deuh han ti la, dar nga chho vel kha chuan khu a thim mai ang a tih tur a ni. Khua la thim hma nih chu maw? Chutiang chuanin kan thu a kakah chuanin i kan changa mei kan zu zo kha kan thu vang vanga thawm ngaithla chuan a re dup mai a ram ngaw kha chuanin a chang a eng nge mawni karah khanin Tukloh vel han hram leh kur kur a ni mai a, ah khami ni kha reh deuh ber kher bawk a, ih ah a mak khawp mai, engti zia nge va reh dep dup ve thawm lah chu awm bawk si lo a, ah ah vawiin tlai chu a ka va ti fuh lo e, zing karah chan leh tur nge aw ningnak tuk lamah te kha khatia ka in ngaihtuah a nih chu maw, khatia kan in ngaihtuah lai khanin ih Ka phei ka ral leh lam ngawah chuanin thawm hi lo awm ta nih chu maw? Amaherawh chu Sakhi thawm nih hian ka hre lo tlat mai ni. Sakhi thawm nih hian ka hre lo a, a tir kha chuan Sakhi mawn chu leh aw, lung a rap tawlh nge aw, te ka ti a, rawn pal phei deuh sun suna, a hai. Savawm a nih loh chuan saza vel nge mawn chu le aw thawm lah chu a nei lian ang reng si a, ka te eng pawh chu ni se la eh ka hnuai hmuh phak deuh tho si kha sakhan chu awm tho a sakhan thar teh chiam lo chu maw tun hma sakhan hlui sakalna thin tihna a nih chu maw Kawr lo kan phei chiah hian chu laiah te chuan eng pawh ni sela lo in puah chah ila, eng sa pawh ni sela ai lo a kah theih mai ang a ka ti vel a tiang khan ka lo in ruahman khawp mai a ka lo in puah chah ka lo in ring khawp mai a chuan in silai te kha A phei leh lam chiah ni vang khan hla tak chu ni lo nang a, mahse in ep that em avang khan thawm pawh hriat a nuam a, ka lo in ring a, kan in check tha leh mai mai a, ka in check nawn a hmanhmawh thlak lem lo a, chutiang chuan in ka lo thu a, a rawn ri phei Zela kawr a kan deuh dup mai a, eh Khaisazaa nih dawn chu ka lo tia, ka lam mual a rawn kai phei vel tih khan chuanin a rawn a ri deuh suau kha kan kha ka hria, a re hmak mai nih chu chuanin an re hmak kha mak ka ti ka ngaithlak a hnuai te kha eh Khai thawmawm tawh rih lo niang, ah eng nge maw ni hlah thel eng ilo te pawh rah rik tawh awm tawh lo nge ni an khan eng lo bawk nen thawm a nei lo ni anga ka te ka lo in ka lo ngai chang reng a ni chu kha mimi khan a mak khawp mai a khan i chin a ka sawi ang khan sava hram ngaw tha lutuk a nia sava pawn awm ngei mai thin a na a thawm hi a reh hrim hrim a nih chu maw ni lah hi a eng suar suar mai a la tla lo tlak chu chuanin Pi a hnuah chuan ka han ngaichang a tikhan minute nga chho vel a ni anga a a ni chiah kha chu ka hre lohna chutiang bawr vel chu a reh hmuk mai kha ih ka han enkual kha minute nga vel a rik zawh chuanin ka hnuai vel chu ah chuan thawm a lo awm leh ta a nih chu maw. Umm. Sakhi ni maw? Ka ti leh vel a nih chu. Chutah chuan mi vir mi vir a nih chu maw? Hetah Thawma zuk a ka thlang hre ta nei a, ka phei hre ta nei a, hmuh theih si loh hian tikhan ka en kual a, ka thlek kual, ka thlek kual a. Min hriang tih hlau khan ka lu hi ka her atin ka hawi kual ka en kual ka en kual silai hi ka hum tang mai a tichuanin a tikhan a ve mi mi hel mi hela velah khan tikhan a kual a kual a thawm a nei reng a reh leh duk a chuan a nei leh thin a nih chu maw chutiang chuan kan han inchhaih Kan han inchhai a, thil mak ka ti em em mai chu tun hnuah hian ka ngaihtuah a, kei en hlauh en a em em pawh hian ka nei lo a, eh ka tih tawh kha maw, umm hei ka channaah chuanin thil danglam deuh mai ka tawng a maw chumi tum chuan hei hi ka sawi nangmah hetia kan inkawm tak a ka sawi tum ber a pawh chu nia, ih a kung a ka awm lai khanin thli hi thli hi a tho deuh vur vur reng thin a nih chu maw i thli hi tho deuh vur vur mai a a va mak ti vele o ka ti chung lai chuanin i enge hei sa thawm kha awm rih lo a nih chu maw tho a i sathawm kha awm rih lo a ti khanin thli rawn thaw hauh hauh mai a va mak ve maw le ka ti a nih chu a va dik lo e thil awm dan chu ka ti vel a mahse a khati anga ka ti rual khan va hlauh na pawh ka nei chuang lo a hetiang hi chu ka a zep thu cha cheng su hei Ka hre ngun a nih chu maw? Hi ang thawm thil danglam ringawt hi chu a sawi tham fe hi ni chutiang khawp chuan ka tawng thin tawh avang khan va hlauhna ka nei lo eh chuti ang chu nia tikhan a rawn thaw kha thawm a nei lo a a reh rual khan thawm a nei leh thin a mak a inchhawk hi ni ber mai ang chu tikhanin thawm a nei a nei a a neih loh khanin a re a lo he lama chung lama han mi chhem le thin a kal lu te hi chhem a maw ka tukhum lam atang hian a le hoi thin a a vamak ve mo le chu thli om dan te chu le ka ti thin a ka ril ru hian chuanin hnuai lam chu ka mel renga ka zong renga sakhi hmu bei sei chuan mo i ka zong renga ni chu sakhi hmu bei sei chuanin chuanin Ti kha ti ang a, ka en ka en khan thli hi lo thaw lo thaw a nih chu. Chutah chuanin thil mak em em mai pakhat leh chu chumi ka chan rual chuanin e hei thawm tawng hi ka hre leh thin a nih chu maw? Aw. Aw, tawng hi ka hria I i hlau lo a mi? Hlauh nei nei na nge? tih ang zawng hian min ti nih chu maw? Hei, enge kha thu kha ka hre chiang lutuk a, tia han sawi te pawh hian a murang ve riau mai a ka la ti thin i hriam, ka la mit thla thiam a. Aw, zawh la kan lo zawt lawk chu mi rawn tawng i ti chu hmeichhe aw nge mipa aw in mei che o ani deu zel mai a kai chu ka ka ti ti o mei che o nia ti khan in i hlau lo mi i hlau ve mi na nge ti ang zong khan min lo tia a kha ti ang khan in hei Mahni in ngaihbelna thil angah te khan ka ngai thin a, keimah leh keimah te ka inzawt a, enge ka hlau ang? Thli thaw chu ka hlau dawn em ni? Thawm chu ka hlau dawn em ni? A hrim hrimah chempui ka keng a, silai ka chelh tawh chuan tunge min ti min ti na thei ang? A ka tuan a tha ber alawm le ka ti thin a nih chu, keimah leh keimah hi ka infuih enge ka in fuih thin i hrethiam em khati ang khanin keimah leh keimah hi ka infuih thin a ti khanin min chhaih min chhaih a min lo chhem te kha chu ngaia ka nei a ti reng khati ang reng kha nia chuanin a sakhi a sakhi a berla chu a khoi lama sakhi chua hi ni ringawt ti khan mi hel mi hel a thawm hnim te kha ti khan a ti chet ve laih thin a ka en reng thin a Tikhanin ka en reng a, ka hmu thei bawk si lo a, chuanin a hnuah chuan tikhan min chhaih min chhaih mai a, thli te khan min chhem a tikhan a rawn ti a rawn ti a, chuanin a hnuah chuanin ka kha ka sawi ang khanin i hlau lo a maw? Te min ti a tikhanin Eng nge ka hlau ang ka ti ka tawng chhuak lo tawng chhuah chi ni lo sa a awm a ngaih lai nei a lo tawng chhuah kha chu a rem si lo a ti khan eng nge kan hlau ang nia ka te ka thu tlat mai emaw kei pawh kha chuanin ni kha tla tep tawh ang tih vel khan ti vang kan in chhaih kan in chhaih a a tawpah chuanin ka hnuaiah hian pian a kal phei a Ka hmu lo rereng. Chutah chuan ka ni keimah ka ni ti ni awm tak hianin hmuh theih lo hian a kal a nih chu maw? Keimah ka ni ti ni awm tak hian a kal hnuai chiah lang chiang lutukah khanin a kal phei a. Ei bakah tawitawk kha khami a lang thei lai khan ka dah khawm deuh hrim hrim a maw? Tih a tla kha. A chhanchuk sakhi rawn kal kha chuanin khami a rawn ei khan kaa nuam dawn sia, ka dah khawm deuh hrim hrim a, kha kal hma na chhan ni chin khan ka sawi lang lo a, ka kal hma na chhan te khan ni. Tikhanin tam pawh ni lo pariat pakua vel tla kha ka chhar khawm a, khatiang ka dah khawm a ni mai a, Tikhanin, keimah ka ni tih ni awm tak khan in hmuh theih loh chuan a kal phei ta nih chu maw? Tichuan a kal phei a, thlang lamah hian Tianin a khan lamah chuan Tian a kal tlang phei a. A chan mi tawp lo a lo nih hi in lo sawi hi lo dik a niang e. I, khami bawk kha a niang a, kan khaw pasal tha sawitu kha ka tih kha maw? A lehlam mual kha a ni sia. Chuvang chuanin, i, khatiang a nih kha chuanin, a, Ka chan chhuah loh tawp tur a nih hi ka tia chuanin a thim torch light hman. Torch light eng electric hman theih hun awm ang velah hianin ka chhuk san a tichuanin a hnuaiah ka thu a mei kan zu chawl kha mak ka tia sahnu te chu kan en kual a a sahnu lah chu ka hmu der bawk si lo a tikhanin ka haw chhoh san a ka haw kawngah te chuan va hrit te chu ka la han kap chho ta tho maw mi khang te kha chu va hrit te kha ka kap chho leh a tikhan va hrit nu leh pa ka kap haw a chuanin kan ka trin san ta mai a a mak ve riau a a ngaihnawm hle mai a ni thil dang hmun danga i tawnte sawi tur ila nei em? Ngaihthlak a vala kham awm loh ve aw. Awle, tun tum atan chuan kha ti kha ni leh phawt se, a leh pek a. Aw thum deuhin a biak dan chungchanga thu ngaihnawm tak a rawn sawi leh dawn a ni. Ngaihthlak a nuam ta in tih chuanin min lo subscribe a, min lo like ve theuh turin ka rawn sawm chu a ni. Ka lawm e, ka lawm e.